I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Thursday, October 9, 2025. Thursday of the 27th week for ordinary time. First reading

or if we humble ourselves for in front. Instead, una dey hail proud people. Bad people dey prosper, and those wey dey test God no dey see wahala. But those wey fear God gather the gist, and God hear them well. God write their name for him record book, those

The response na, Blessed be those wey put their hope for the Lord. Happy the person wey no dey follow wicked people advice, no dey waka for road of sinner, no dey sit down with people wey dey insult God. Instead, e dey happy for God law. E dey think am day and night. Blessed be those wey put their hope for the Lord. E be like tree wey dem plant near river, wey dey bear fruit for season, im leaf no dey dry, anything wey im do dey prosper. Blessed be those wey put their hope for the Lord. But wicked no be so, dem be like chaff wey breeze carry go. God dey guide

But your paddy inside go answer. No disturb me. Door don lock. Me and my children then don already lie down. I no fit get up. I tell una, even if e no get up because una be friends. Because you no gree rest, im go stand up give you anything wey you need. So I tell una, ask you go receive. Seek, you go find. Knock, and door go open. Anybody will ask, they receive. Anybody will seek, they find. Anybody will knock, then go open door for am. Which papa among una go give him pikin snake if the pikin ask for fish? or give scorpion if the pikin ask for egg. If una wey still dey wicked sabi give better gift to una children dem, how much more God wey dey heaven go give Holy Spirit to those wey ask am. The Gospel of the Lord. Reflection, My people, Today, Jesus dey teach him disciples about how prayer dey work. He give them parable. Imagine say you get padi, you waka go meet am midnight say, abeg, give me three bread. Visitor land for my house and I no get anything to give am. The padi fit first answer, abeg no disturb me. Door log, Children don sleep, I no fit get up. But Jesus stop say, even if the party no wan give because una be friends. Once you no gree rest, once you get knock steady, im go get up give you wetin you want. Persistence for prayer no be one-time knock. Sometimes, God dey test our patience. If we gree hold him tight, knock steady, him go open. Then Jesus come drop that heavy line wey we sabi, ask, you go receive, seek, you go find, knock, the door go open. God dey answer prayer. Anybody wey dey ask receive. E no dey matter your level, your tribe, your background. As long as you ask with faith, God dey hear. But note, God dey answer him own way and time. sometimes na yes sometimes na wait sometimes na better plan wey pass your own then jesus give another example which papa go give him pikin snake if him ask for fish or give am scorpion if he ask for egg jesus add if una wey still get wicked heart sabi give better gift to una children how much more Papa God go give Holy Spirit to those wey ask am? God get good plans for us. If ordinary woman Papa sabi give good gift, imagine how Baba God go do. E no dey plan bad for us, na we dey doubt am. And notice, Jesus no just say good gift, Im talk Holy Spirit. Meaning say the best thing we fit ask, pass money, pass car, pass house, na God's Spirit. Because that the Spirit dey guide us, give us wisdom, power, and peace. Many of us dey pray, but we dey give up quick when answer no come. Jesus dey say,

so I fit believe all wetin God don show and make my life follow wetin e talk. Give me hope wey sure, wey go make me hand myself give you well well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want, even the small small things. Make I no just love my padi dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, na you go ginger me, na you go guide me, na you go show me road, so I go fit always follow you well as true pikin. We dey ask all this one through Jesus Christ our Lord. Amen. The Magnificent. My soul dey hail Baba God. My spirit dey join for God wey save me. He look my low level life with better love. From today reach forever, people go dey call me blessed. Almighty don do big big things for me, and holy na him name. He dey show mercy for people wey fear am.

Cause he remember the promise of mercy where he give our Baba them, Abraham, and all him became them forever. Bet glory go to Papa, and to Son, and to Holy Spirit, as he be from beginning, he still be now, and he go remain forever and ever.